Dagban ni Wikipedia saha Dagban bilichinim yina ni bɛ ti duhi Dagban zuliya yɛtɔɣa zuɣusaa intanɛti zuɣu. Di zuɣu ka bɛ yina ni Dagban ni Wikipedia. Dagban ni Wikipedia saha nyɛla program shɛli din yina ni di ti wuhi salo binshɛɣu din nyɛ Wikipedia di ti bahi bahindi Dagban ni Wikipedia. Di bahi bahindi.
Din kpa talahi ni i ŋun nyɛ ninvuɣ palli n-tɛri na Wikipedia zuɣu ni a ti tɔhiri sabira din kul kpa talahi ni a mi ti nyɛla ban yɛn tɔŋ kahigi di zaa ha ti ʒii ŋɔ puuni Naawuni yi saɣi To puhi ti yi paya n-niŋ la Manua. Ti di pun yɛn ya luɣ shɛŋa yaɣa pam ka ti ni tooi nya ti shɛhira nima kaman pɔhim zuɣu luɣ shɛli polo din mali yɛlimaŋli. Ban saɣi bi niŋ yɛlimaŋli ka ka ka daɣiri din ni, din nɔhi ti ni tooi zaŋ niŋ shɛhira, ti ni tooi lahi ti shɛhiranim bukunim puuni. Tɔ! Pumpɔŋɔ, ti yi pɛn zaŋla buku zaŋ ti ti shɛhira din pahi. Zuŋɔ ti yɛn bɔhinla lahabaya mali sabi bee lahabaya mali niŋ. A yi nya lahabali Dagbaanigu Kpiida zuɣu, wula ka a yɛn mali ni niŋ? A yi kana ti lihi pɔi ka a yɛn tooi mali lahabali niŋ a yooga browza a yɛn dihimi niŋ daging.wikipedia.org program ŋɔ maa nyɛla program shɛli din yɛn chɛ ka bihi tooi valigi Dagbanli sabbu Ka a yi ti bia taɣi bia eh, homework o ni tooi kpe intanet zuɣu bee Dagbani Wikipedia ŋɔ maa zuɣu nti bo baŋsim. Tɔ, shikuru bihi ban bɔhindi Dagbanli gba nyɛla bɛ ni tooi zaŋ li di anfaani ni karimbanim bɛn wuhiri Dagbanli bɛ nyɛla bɛ ni tooi zaŋ Dagbani Wikipedia ŋɔ maa n-zaŋ wuhi karimbihi bɛ karinzɔna ni. Bakwai kam, Wikipedia karimba kuɣila nyɛla ban yɛn yirina tiivi teesa ŋɔ zuɣu nti lɛri salo baŋsim zaŋ kpa Wikipedia bɛ ni tuhiri sabiri di zuɣu shɛm. Kpaŋmi aman ka a ku miri a tiivi bakwai kam m-bɔhindi baŋsim shɛli din yɛn chɛ ka ti tɔhiri yɛligiri Dagbanli Wikipedia. Gbaami Dagbanli Wikipedia saha station ŋɔ zuɣu asibiri dali kam kuriga anahi yi ti yaɣi minti pihita. Dagbanli Wikipedia saha, Small Fund.
Ni ti tuma jɛlinsi n mabihi, ti Dagbani Wikipedia saha la n yaa bɔŋɔ, ka n dihi tabili n suhuni ni salo nyɛla ban yaa ʒi bɛ ninyola kpanjɔɣu gbuni ni bɛ wum ti ni mali shɛli ni ti zaŋ tiba zuŋɔ dabisili ŋɔ. Man ŋun yɛn chɛ ka zuŋɔ ʒii maa paai ya na n-nyɛ Bihibapiri Musa Fiseeni Ka Wikipedia zuɣu ka bɛ lee mi ma Musa FM. Ti zuŋuya ʒii maa, ti nyɛla ban yɛn yuli Wikimedia yaɣa shɛli beni ka ti booni li Commons. Ti daa pun yɛli ni Wikimedia nyɛla din mali yaɣa pam, ka di yaɣa shɛli beni ka di fukumsi su la Fotonima, kukoya ni vidiyonima din ka ti booni Wikimedia Commons di yɛltɔɣa ka ti yɛn yuli zuŋɔ. Wikimedia Commons maa ka ti ni daa ku yuli Wikipedia mini Wikidata a ni yɛn kpe di dundɔŋ ni kaman Wikipedia a yɛn kpe Dagbanli Wikipedia ni shɛa dihi dag dot wikipedia dot org Bee a yɛn kpe Wikidata ni, shɛha dihi Wikidata dot org ka di naa zaŋ a kpe di dundɔŋ gɔrigu maa ni ka a ti tɔhi tɔhiri shɛli a ni mali ni a tɔhi. Wikimedia Commons gba zaa, a yɛn kpe di dundɔŋ maa ni, shee a kpe a fon bee a kompiuta browser ni n-ti dihi Commons dot wikimedia dot org Commons dot wikimedia dot org din zaŋa kpe di dundɔŋ gɔrigu maa ni. A yi dihi lala a browser zuɣu, di nindoo ni yɛn yooi shɛm m-bɔŋɔ maa. Zama n tooi teegi ni ti daa yuli English Wikipedia ka yuli Dagbani Wikipedia ka yuli Wikidata, a yi kpe di dundɔŋ gɔrigu maa ni, nahingbana shɛŋa din beni Wikimedia Commons piriŋ la di gba zaa kul nyɛ Wikimedia kpari bɔɣu la zuɣu. Di nindoo maa, di kpatɔɣa bee di nahingbana maa pam beni, ka di ŋmani ti ni daa pun lihi shɛŋa Wikidata mini Dagbaanli mini Siliminsili Wikipedia zuɣu la. Kamani a yi lihi username ŋɔ ni. Alerts mini Notifications ŋɔ ni Talk Page ŋɔ, Preferences, Beta, Watchlist ti daa lihi di zaaha. N tiɛha kpɛŋ ŋɔ din lan pahi ka ka Wikipedia n yɛrila English Wikipedia mini Dagbani Wikipedia zuɣu, ka ka Wikidata zuɣu, amaa ka lee be Wikimedia Commons zuɣu. Dini n-nyɛ. N nubili ŋɔ ni tiri shɛli ŋɔ dini n-nyɛ Ablos. N tɛhi lala ŋmahingbaŋ maa dini ka ti nabi yɛli di yɛtɔɣa dini n-woligi di ko ka ka Wikipedia mini Wikidata zuɣu. Di zuɣu din wuhirila anfooni shɛŋa bee kuko shɛŋa bee vidio shɛŋa a ni tɔhi Wikimedia Commons zuɣu n-yɛrila man ŋun zaŋ n yusanim bee bɛ ni mi ma yu shɛli n kpɛna Wikimedia Commons ni. Ni tɔhi foto shɛŋa zaaha a yi dihi kpɛŋŋɔ maa, di nyɛla din yɛn waha. Di nyɛla foto ka n zaŋ bahi na ka n tɔhi bee kukoli n yɛrila audio ka n tɔhi pahi na, di zaaha nyɛla din yɛn wuhi ma kamani yooli A ni lihi a ninliha kpanjɔɣu maa zuɣu n-tɛha zuŋɔ dabisili ŋɔ bee saha bihi sunsuuni din ku gari ŋɔ ni aploodi bee ni bahi foto shɛŋa na Wikimedia Commons maa ni m-bɔŋɔ. Ti Wikimedia saha shɛli malibu maa yɛla behind the scene, di fotonim m-bala maa. A ni lihi ni ti ti shɛli ŋɔ mi di mi audios m-bala. Di zuɣu ka a lihi ka foto ka di zuɣu. Din pa di zuɣu ŋɔ mi Video m-bala n-ti a ti sif mat shɛli din daa yuli ku gari ŋɔ di video ka n daa zaŋ bahi so. Ablos maa ku wuhirila nyini yuusa so ŋun kpe na Wikimedia Commons dundɔŋ maa ni. A ni tɔhi foto shɛŋa bee audio shɛŋa bee video shɛŋa zaaha zaŋ bahi na, di nyɛla din yɛn wahi a li n-ti a ŋmahingbaŋ shɛli din yɛn niŋ saani n-ti ti Wikimedia Commons dundɔŋ gɔrigu maa ni n bala maa. A yi lihi di interface bee di nɔŋgɔrigu maa ni, a ni nya ka bɛ zaŋ foto bahi na. That means waato bɛkulo kam bɛ zaŋdila foto gahindili n zaŋ bahi na di zuɣu. Kamani zuŋɔ ti ni lihiri foto shɛli ŋɔ, biɛɣu ni a sa lahi kpɛna di dundɔŋ ŋɔ puuni shiri dabam ka bɛ yɛn taɣi ni ti ti shɛli ŋɔ. Ka di lahi wuhiri ti Wikimedia Commons puuni. Ti ni yɛli ni di ni nyɛ kpaŋdɔɣu n-laɣim be Wikimedia fotonim mini di viidionim mini di odionim zaaha maa. Ti ni na ʒi saha shɛli ŋɔ, ban tɔhiri sabiri bee ban tɔhiri bahiri lala viidionim mini fotonim mini odionim ŋɔ bahiri ŋɔ, di zaaha kalinli yiɣisila namba shɛli din doya ŋɔ, ka di nyɛla din zooi pam, 81,809,385. Waato miliɔŋ pihini ni yini ni tuhi kɔbisi ni naawei ni kɔbisita ni pihini ni anu. Tiɛha fotonim mini odionim mini vidiyonim din dii laɣim taba di kalinli ni nyɛ shɛli m-bala maa. A yi lahi lihi kpɛŋ ŋɔ, di wuhirami ni dundɔŋ ŋɔ maa ni images, waato fotonim m-bala maa, di nyɛla din mali anfooninima bahirina di zuɣu. ka lahi mali sounds ni tiri shɛli ŋɔ, waato kukoya yila n-nyɛli bee ninsalinima yɛltɔɣa n-nyɛli bee kumsikumsi bee kukoli balibu kam n-yɛrila audios. Di nyɛla di wuhirami ni dundɔŋ ŋɔ ni di be di puuni, ka lahi mali videos, waato a yɛn wum la yɛltɔɣa ka n-yɛri anfoonima ka dambu dambu be di ni din nyɛ videos maa. Din pa di zuɣu lahi nyɛla ablows, waato a yɛn zaŋ foto zaŋ bahi na Wikimedia Commons dundɔŋ ŋɔ ni, dundɔ bia ŋɔ ni ka a yɛn doli kpe. Nubila maa ni tiri shɛli ka bɛ dihi upload maa, nihi ka di yɛn dihi ka di ti a sodoligu ka a tooi zaŋ foto bee audio bee video n-zaŋ bahi na. A lahi lihi ni nubila ŋɔ ni tiriti shɛli ŋɔ, di lihirami, di wuhirami saha shɛli ti ni na ʒiya ŋɔ, campaign bee project shɛli din na beni ka ban bɔhi bɛ suhu yɛrila volunteer editors ka bɛ ni tooi doli li n-zaŋdi fotonima mini odionima mini vidionima bahiri na. Ti mali ŋa balibu balibu pam. Ti mali Wikilabs Folklore, m-mali Wikilabs Earth, m-mali Wikilabs Monuments. Lala project nim maa ti na zi saha shɛli ŋɔ din na gooyiri on bee din na kuli chana. A yi kpe na Wikimedia Commons dundɔŋ maa ni din na kuli chana, di lahabali ka bɛ yɛn zaŋ taai zuɣu ti ni zi saha shɛli ŋɔ. Kpe ŋɔ wuhiri ti mi ni project shɛli din na gooyiri on din na kuli chana dini n-nyɛ Wiki Loves Africa. Ka lala Wiki Loves Africa maa yuuni kam di nyɛla project shɛli din kani na. ka di tiri volunteer-nim soli ka bɛ tooi gindi biɛhigu puuni n-ŋmari fotonima din wuhiri Africa biɛhigu, ka yuuni kam ka di mali di taachi. N-tɛha yuuni ŋɔ dini maa, di taachi nyɛla di wuhirila Africa puuni ti biɛhisi shee biɛhisi shee biɛhigu ni nyɛ shɛm. N yɛrila Habitat. Yuuni ŋɔ Wiki Loves Africa maa din jɛndi shɛli m-bala maa. Ka kpɛŋŋɔ tɔhibu. Kamani ti ni tɔhiri sabiri Wikidata mini Wikipedia zuɣu, kpɛŋŋɔ din tɔhibu nyɛla fotonim zaŋ bahi na. Ka lala fotonim mini odionim mini vidio shɛli zaŋ bahi na maa, ka zaligu ʒi di zuɣu n-yɛrila License. Lala zaligu maa, di wuhirami ni a niŋmi yɛda bee a ti soli kadama foto bee vidio bee odio shɛli a ni zaŋdi bahiri na Commons dundɔŋ maa puuni. A ti yɛda ni Adam bia kam ŋun be dunia yaŋ o zuɣu yaa luɣili kam, a ti yɛda ka ti o soli ni o zaŋ li ku o bukaata, ka di pala o yɛn deei la izini a sani. Di wuhira mi ni a yɛn zaŋ lala binshɛɣu kam bahi na Commons zuɣu ni a tim lala yɛda. Ka pumpɔŋɔ anfooni bee kukoli bee viidiyo dini ka di lee saɣi ti ni di zaŋ bahina Wikimedia Commons zuɣu. Foto bee vidiyo bee ɔdiyo shɛli a yɛn zaŋ bahina di tum ni di nyɛla nyɛ mmaŋmaŋ ŋɔ n-zaŋ a foon bee a kamara n-yaai li di pala mmaŋmaŋ yaai li di tu ni di nyɛla ŋun yaai li ka su di fukumsi maa ŋuni n-zaŋ li taai ka taai soli n-taai yɛda Naa zaŋ la bahi na Wikimedia Commons pɔhim maa zuɣu bee di kpanjɔɣu maa ni, ka daadamanim tooi zaŋ li di anfaani. Dimbɔŋɔ wuhiri mi ni di bi tu naa kpe Facebook zuɣu nti daŋloodi bee n-yaai foto n-zaŋ zaŋ na ti zaŋ bahi ti Wikimedia Commons dundɔŋ maa ni. Zaligu maa bi saɣi ti li, Wikimedia zaligu bi saɣi ti li. Din bi lan tu Naa chɛ ka a yi kpɛri lan bee a ma bia, o zaŋ foto zaŋ talim ti a ka di nyɛ a WhatsApp zuɣu ka o zaŋ tili li ti a ka a zaŋ li zaŋ bahina kpɛŋ ŋɔ. Daliri maa nyɛla WhatsApp mini Facebook. Bɛ gba zaa malila bɛ zalisi ka di ʒiya ni foto bee kukoli bee viidiyo din deei ni n-gari bɛ dundɔŋ maa puuni. Yɛtɔɣa shɛŋa nyɛla din pisi zuɣu di ni bee zalisi shɛŋa nyɛla din be di zuɣu ka di wuhiri ni nyin ŋun zaŋ li bahi na maa, a gba dii lan kari yiko, a dii bi su li. Wikipedianim mi je ni bɛ zaŋdi foto bee vidio bee odio shɛli m-bahi di dundɔŋ puuni ka di nyɛla shɛb dabam zaligu pala di zuɣu. A yi zaŋ li bahi na Wikimedia zuɣu, a birigi shɛb zaligu. Di zuɣu ka di bi saɣiti lala maa. Pumpɔŋɔ, ti lihimi a yɛn zaŋ foto zaŋ bahi na Wikimedia Commons zuɣu, wula ka a yɛn niŋ? Ka ni di pun yɛli maa, di tooi niŋdi ka ti mali campaign bee project shɛŋa ka di wuhiri ni di gili ŋmahi volunteer-nim gili ŋmahi fotonima kaman di yi ti yɛri Wikilabs Folklore, di ʒimi ni yi gili ŋmahi fotonima din jɛndi ti kaya ni taada. Di ti nyɛla di saha m-beni, laa kampeen maa saha m-beni. Di malila a ni yɛn kpe di sodoligu shɛli nti aploodi a foto zaŋ niŋ. Kaman Wiki Loves Africa ŋɔ ni na beni ŋɔ, yuuni ŋɔ, ti Dagbani Wikipedia nima ti kari puuni di zuɣu ti bi mali fotonim bahiri ka di nyɛla di sodoligu ka ti dola. Di nyɛla kampeen shɛli din na goyir on maa, di sodoligu ka a yɛn doli n-aploodi a foto zaŋ niŋ Commons zuɣu. Amaa di ku nyɛla ka kampeen shɛli n chana biɛhigu puuni ka a ku nya a foto niŋ ŋma ka lihi kadama di mali anfaani ni a zaŋ bahi Wikimedia Commons pɔhim zuɣu ka daɣidarimanim ni tooi di di daanfaani. A ni tooi kana shɛli polo nubila ŋɔ ni tiri ŋɔ ka di sabi upload wato di wuhirimi ni a zaŋ bahina bee a zaŋ pa di tahipɔŋ maa zuɣu a yi dihi di zuɣu di nyɛla din yɛn yoogi ka taai soli ka a tooi kpi ti zaŋ a foto zaŋ bahina din ka ti booni upload wizard maa so mihi maa na nyɛla din walinda Ni di yoogi lala dundɔŋ maa bahi ti na, ka ti ti soli. So a a yo li n-ŋɔ ka di yɛn yina. Di mi gba malila di nahingbana, kamani lɛn ŋɔ a ni bɔri ni a bɔhimdi soya a bi loori ŋɔ di ni na yo shɛli polo maa m-bala maa. So a yɛn zaŋ a foto bahi na, a ni nya bɛ ni niŋ eh, piɛm molli ka di kpa zuɣusaa ka di ŋmanila eh, piɛm maa maŋmaŋ golinla di gbunni. Di nahingbani nyɛ shɛm ka bɛ sabi select media files to share. Dimbɔŋɔ wuhirimi audio bee video bee foto ka a yi mali Na a loori bee a zaŋ bahi na, kpɛŋ ŋɔ maa ka a yɛn dihi. Select media files to share, Waato a ni tooi piigi faali yiŋga, foto yiŋga bee fotonim pam n-zaŋ bahi na Wikimedia Commons maa zuɣu. A yi yoogi din tim a kɔmputa maa ni m-bɔhira ni a mali a faali shɛŋa maa, waato anfooninim nyɛ li bee kukoya bee vidiyo nyɛ li, nyini mi din be shɛli. N tɛha ni bɔri ni n zaŋ shɛli bahina maa di bela n desktop zuɣu ka m bɔri shee n yuugi lala folder shɛli ni n fotonim maa ni be maa. Foto shɛŋa ni bɔri n zaŋ bahina di bela folder shɛli din be n desktop ka di be booni Wikidemo ka n yooi li. ka piigi faali shɛli ni bɔri ni n zaŋ bahi ti kpaŋ li ni anfooni ŋɔ ka n bɔri ni n zaŋ bahi na n tiɛha n yabi sakoya naa n bala maa bin mi so mahama sintaro la o foto n bala maa din ka ti bɔri ni ti zaŋ buɣisi bin aploodiri foto shɛm n tiɛha naa ni di ni ti gaafara ka ti ti soli ka ti zaŋ o foto maa n zaŋ bɔhim so di yoogi a yi nya laa foto maa ko m-bɔŋɔ ka di gbunni ka di sabi ni add more files waato di nyɛla a bɔrimi ni a zaŋ fotonima din gari zaɣ'yiŋga kamani fotonima ayi bee dibaata bee din gari la zaŋ bahina a yɛn dihila add more files maa ka lan pii foto shɛŋa m bɔra na zaŋ bahina amaa pumpɔŋɔ ti kɔɣili ka dama ti bɔri ni ti zaŋ foto gaŋ ŋɔ kɔŋko n zaŋ bahina commons zuɣu. A yɛn kabina nti dihi nubili ŋɔ ni tiri shɛli ŋɔ. Aplos were successful, so a ni dihili dee, so mihi maa yɛn nyɛla din yɛn yaai li pahi na tahipɔŋ ŋɔ zuɣu. Ka di yɛla ni Aplos were successful, din nyɛla di bi yaai li viɛnyɛliŋga, di yɛn yɛla mi ni a labi n-aploodi ka di yaai li bahi na. Nti a di wuhiya ni di yaai li viɛnyɛliŋga pahi na tahipɔŋ maa zuɣu ka ti dihi continue. Di yi yaai li viɛnyɛliŋga, a yɛn nyami ka ŋɔ maa correct mark ŋɔ maa ka di chɛki, to a ni dihi continue. A dihi bɔhisi nyɛla mi din beni ni this site requires you to provide copyright information for this work ti ni yɛri zalisi shɛŋa la di bi tu ni a zaŋ foto bahina ka di pa nyini n suli bee bi taali a yɛda ni a zaŋli bahina ka a mali bahiri na to make sure everyone can legally reuse it. To di tirami tɔbu buyi puuni ni a pii zaɣ yinga. This file is my own work. Di tu ni a wuhi whether foto shɛli bee anfooni shɛli a yɛn zaŋ bahi na ŋɔ a maŋmaŋ foon bee a camera ka a zaŋ ŋmaai li bee so dabam ŋmaai li ka zaŋ li tiri a ka niŋ a yɛda ni a zaŋ bahi na kpɛŋŋɔ. Di nyɛla amaŋmaŋ foto n-nyɛ li, a yɛn dihi la This is my own work. A ni dihi This is my own work, a ni nyɛ din n yoogi adaka shɛli bahi na, ka di wuhira ni a tim soli bee a tim yɛda, kadama a saɣiya ni lala foto maa daadama nim ni tooi zaŋ li ku bukaata. A nyɛ din yooi bahi na, a ni nyɛ ka di pun kpuɣi n user name, ka yɛli ni I, Musa FM, The copyright holder of this work irrevocably grants anyone the right to use this work under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 license. Waato di wuhirami ni zali shɛli din beni n wuhiri ni a ti yɛda ni lala foto shɛli a mali bahiri ŋɔ maa A ti yɛda ka ti soli ni sokam nyɛla ŋun ni tooi zaŋ li ku o bukaata, ka di pa ni o yɛn bol a izini a sani bee ka di pa ni o yɛn yomi pɔi ka naan zaŋ li ku o bukaata. Di mi nyɛla ka nyini ŋ-ŋmaai li amaŋmaŋa, so daa ban zaŋ li ti a, din be gbunni ŋɔ ka a yɛn piigi, This file is not my own work. A ni yɛli ni ka amaŋmaŋ foto n-nyɛ li, ka amaŋmaŋ n-zaŋ a kamara bee a foon ŋmaai li, di mali bɔha shɛŋa din yɛn bɔhi n-dihi tabili kadama Ka nyini n shiri ŋmaai li, amaa ŋun ŋmaai li maa, ŋuni n-ti a soli ka niŋ a yɛda ni a zaŋ li bahi na Wikimedia Commons pɔhim zuɣu ka a niriba ni tooi zaŋ li ku bukaata ka di pa ni bɛ yɛn yola kɔbu bee yi jɛnjɛni di zuɣu. Foto shɛli ni yɛn zaŋ bahi na ŋɔ maa, di di nyɛla n ni bi su li mi so sani ka n deei li, di yɛn bɔhimi source a ni nya li shɛli polo. Wato di nyɛla nyɛlimi ŋun ti ma soli ni zaŋli bahi na maa yi mali kamani kotomsi o url di tum niŋ kɔpili n zaŋ na ti zaŋ niŋ adaka shɛli din puli doya ŋɔ maa ni then authors bee author ŋun suli maa o yuli di tu ni a ŋmeli niŋ kpɛŋ ŋɔ bi ku bɔri ni bi baŋ kadama A bi su li, amaa ŋun zaŋ li taai maa, o niŋ a yɛda. Ɛhɛn, amaa foto ŋɔ maa, m ma maŋ n-zaŋ m foon ŋmaai li. Di zuɣu yɛn pii la This file is my own work. Ka kana nti dihi Next. A yi di Next maa, so mihi maa ni walindi kpɛŋ ŋɔ maa, a ni nya ka di ti gbuɣi foto maa bahi na. Di yi gbuɣi li bahi na, Ti malila image title waato naa bom taachi zaŋ ti foto shɛli a ni zaŋ m-bahi na ŋɔ maa. N di pun yɛli ni n yabi sakuaya naa m-bala maa bee ba piri Isa Sintaro. Mande ni ti li taachi shɛli din yɛn be Wikimedia Commons ni n-tabili foto ŋɔ maa. Eh, let's see, Mahama. Sintaro. Mhm. Tachi n bala maa ka bi yaa nin buɣusimli bee n timli yuli silimiinsili ni n to lan sabi mahama Sintaro ka niŋ koma chief of Sakoya. Hmm. So bin lan bɔhiri maa ni describing li siliminsili ni. Bɛ ku bɔrimi ni a tili bɛ a buɣisili ka ninsali ni tooi nyɛ foto maa ka baŋli viɛnyɛliŋga so din to yɛli Mahama Sitaro chief of Sakoya a community in Northern Ghana. Mhm. Description ma be buɣisib ma an to niŋli silmin silin ka lan niŋli bali shɛŋa dabam n zaŋ pahi. Add description in another language. So a ni dihi nimaani din to taai soli Ka a niŋ a buɣusu bee a description maa dagbanli ni. Di nyaaŋa, amaa di niŋdi yi pali talahi, di nyaaŋa din bɔh a dahin shɛli a ni yaai lala foto maa. This is Saturday ninth April 2022. Categories Categories maa, foto shɛŋa zaaha din be Wikimedia Commons ni, bupurilimigu shɛm, um, Kamani ti Dagbani Wikimidian User Group ŋɔ, ti mali ti fotonima din jɛndi li. Di nyɛla fotonim maa jɛndi la Wikilas folklore. A yi kana kpɛŋ ŋɔ, lala katigɔri ka a yɛn deei ti li. Bɛ bɔri mi ni foto shɛŋa foto shɛŋa din be ni kamani ti ni yɛli ni di paai miliɔŋ pihini ni change maa, bɛ puli mi ka ti booni li categories. Din yɛn chɛ ka a ni ti bɔri foto shɛli, a mi li a yɛn kpe pubu shɛli ni nti nya li ka di nyɛ a sama zaŋ ti a. So categories ŋɔ maa, let's say ti niŋdila um di nyɛla binshɛɣu din jɛndi Dagbaani Wikimedians. A yi ku bili pili dihibu ka ti gɔri shɛli din pun bɛni ka lu n-zahim a ni pili taapiri shɛli maa din yim na, ka ti gɔri mi din tooi nyɛ lala pum maa din tooi nyɛ bushɛm, n ni tooi zaŋ li pahi ka ti gɔri shɛli din be Dagbanuk Media User Group maa, n ni tooi lahi zaŋ li pahi maybe Wikilass Folklore domin o ni nyɛ naa la zuɣu. Di jɛndila folklore maa jɛndila ti kaya ni taɣaada. Wiki Laughs Folklore Ka ti gɔri ma a ni tooi a ni tooi niŋli bushɛm zaaha a ni bɔri a delivision ni a niŋ gɔŋ ka ti gɔri konko 2022 in Ghana. A ni taipi shɛli kpɛŋ ŋɔ maa shee kompiuta maa maŋmaŋ n-gbuɣili bahi na ka a naan piili kamani ti booni li drop down ka a naan piili zaŋ niŋ so ti kpaŋ li kamani ni bɔri ni add category shɛŋa m-bɔŋɔ maa ka n chaŋ ti dihi publish waato foto maa di zaŋ li zaŋ wuhi salo pɔi ka di zaŋ li zaŋ wuhi salo dina sɔmihima na nyɛla din niŋ ni dihɛ fɔi ka zaŋ zaŋ wuhi solo din lan bɔhi bɔhisi kamani ashiri nyɛla ŋun ti yɛda ni lala foto ŋɔ di zaŋ bahi pɔhim zuɣu ka daadamanim di di danfaani bee a nyɛla ŋun bi bɔri ni a ti yɛda zaŋ kpa lala polo a yi sikipi lala sitɛpi maa Pumpɔŋɔ di pa nyɛla binshɛɣu din be pɔhim zuɣu. Di nyɛla la malila foto shɛli Dagbaŋ daa zaŋ bahi na. A ni tooi dihi Upload more files n-tɛha ti ni aploadiri foto shɛm m-bala di Wikimedia Commons zuɣu n-tɛha a lee yɛn aploadi viidiyo. Bee a yɛn uploadi audio? Lala upload maa, select file to upload maa dinni ka a lee n-kpe nti lan doli lala sodoligu maa ka tooi chɛ ka a uploadi. Kaman ni di pun yɛli la, ti mali Wikilabs Earth, Wikilabs Folklore ka di zaa ha mali din jɛndi binyɛri shɛŋa kaya tiŋgbani namtɛri polo, ti biɛhigu polo. Di zaa ha nyɛla di ka pii saha ni paara ka di ti paagi Volunteers nyɛla ban gɔra zooi ti wumdi ka di ni Dagbani o media nim chaŋ tiŋ yaka zaa n ti yaari foto nim maa mali bahiri commons maa zuɣu na. Lala foto nim maa ka ti mali tabili article nima kamani a ni nyɛ Naa Gariba n dan yaai naa article ŋɔ shɛm ŋɔ ka foto be di ni shɛm maa. A yɛn zaŋ foto ŋɔ zaŋ tabili article A dii bi kpɛri afooni n-ti yi yaali zaŋ niŋ na, shee a kpe Wikimedia Commons puuni n-ti pii lala foto maa na nti zaŋ tabili atikili maa bee Wikidata ka di naan tum tuma. N teha saha ni yɛn saɣiti ti shɛm bala maa zuŋɔ dabisili ŋɔ, ka ti yɛn zali ti ʒii maa kpɛŋɔ ka puhi ka paɣa sokam zaa ha di bi niŋ suɣiro ka ʒini bɛ TV gbini n-wum ti Dagbani Wikimedia saha ŋɔ maa. Yuli m-bo ni bɛ ba piri Musa Fuseni ka bɛ lee ŋmɛbu midia zuɣu Musa FM. M puhiya ka paai, Naawuni ni sɔŋ tuma.